Marchnata ar y we. Optimeiddio'ch gwefan ar gyfer chwilotwyr. Mae cael gwefan sy'n edrych yn dda ac sydd wedi diweddaru'n bwysig iawn i'ch busnes, ac mae'n sicrhau bod pobl yn gallu dod o hyd iddo'n bwysig hefyd. Un o'r ffyrdd gorau o gael pobl i ymweld â'ch gwefan yw drwy chwilotwyr. megis Google. Er mwyn sicrhau safle da ar dudalennau'r canlyniadau'r chwilotwr, mae'n hanfodol bwysig i chi optimeiddio'ch gwefan ar gyfer y chwilotwyr. Ystyr hyn yw denu traffig o'r wahanol chwilotwyr sydd ar y ryngrwyd. Mae sawl gwahanol dull yn cael ei ddefnyddio i wneud hyn. a'r nod yw sicrhau eich bod yn cyrraedd safle mor uchel â phosib ar y chwilotwyr, wrth i bobl ddefnyddio gwahanol eiriau allweddol ac ymadroddion i chwilio. Y prif chwilotwyr sy'n cael eu defnyddio yn y Deyrnas Unedig yw Google, Bing a Yahoo. Mae'r broses optimeiddo'n aml yn golygu gwneud llawer o fân newidiadau i'ch gwefan. Yn y pen draw, bydd rhain yn gwneud gwahaniaeth enfawr i farchnata'ch gwefan. Nid oes rhaid i hyn fod yn waith anodd, ac fe all arwain at fanteision ariannol mawr i'ch busnes. Mae optimeiddio'ch safle'n golygu defnyddio technegau ar y wefan gyfan neu ar dudalen we benodol i chi'n ceisio codi safle. Byddwn ni'n sôn am rai o'r dulliau mwyaf cyffredin ac effeithiol yn hwyrach ymlaen yn y fideo. Pan fydd pobl yn sôn am dechnegau optimeiddio, byddwn nhw'n cyfeirio'n aml at optimeiddio het wen ac optimeiddio het ddu. Ystyr optimeiddio het wen, neu arferion da, yw pan fydd y technegau sy'n cael eu defnyddio yn dilyn arferion da a chanllawiau'r chwilotwr. Ystyr optimeiddio het ddu, neu arferion gwael, yw pan na fydd y technegau sy'n cael eu defnyddio yn dilyn arferion da a chanllawiau'r chwilotwr. Roedd optimeiddio het ddu'n dderbyniol flynyddoedd yn ôl. Ond oherwydd bod llawer o bobl yn cam-ddefnyddio'r technegau hyn, mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwgu arnynt bellach. Ac os byddwch yn eu defnyddio, fe allai hynny effeithio ar eich optimeiddio ac ar eich safle ar dudalennau'r chwilotwr. Dyma ambell enghraifft o dechnegau het wen. Cynnwys y dudalen. Mae'n eithriadol o bwysig sicrhau bod cynnwys tudalen eich gwefan yn berthnasol ac unigryw ar gyfer optimeiddio, Mae'n debyg mai dyma'r ffactor bwysicaf yn y broses. Mae angen i gynnwys eich tudalen fod wedi ysgrifennu'n dda, gyda ymwelwyr ar wefan a'r chwilotwyr mewn golwg. Mae'n bwysig bod eich cynnwys yn berthnasol i'r union beth rydych chi'n ei sgorio ar gyfer. Yn eithaf aml, bydd hyn yn wasanaeth neu'n gynnyrch penodol, a dylai gynnwys digon o gyfeiriadau sy'n cynnwys eich allweddeiriau penodol. Ar yr un pryd, mae angen ysgrifennu'r testun mewn ffordd sy'n hawdd ei ddarllen a'i ddeall o safbwynt defnyddiwr. Does dim pwynt cael testun sy'n cynnwys eich allwedd eiriau os nad yw'n hawdd ei ddarllen a'i ddeall. Ceisiwch osgoi stwffio allwedd eiriau eich dogfen wrth ei ysgrifennu, a gwnewch yn siŵr ei fod yn darllen yn naturiol. Bydd angen hefyd i chi sicrhau eich bod yn diweddaru ac yn newid y testun ar y safle'n rheolaidd. Rydym yn argymell eich bod yn diweddaru cynnwys y dudalen bob wythnos, oherwydd bod Google a chwilotwyr eraill yn rhoi sgoriau ffafriol i safleoedd sy'n cael eu diweddaru'n rheolaidd â chynnwys newydd. Defnyddio penawdau a thagiau HTML yn gywir yn eich cynnwys. Mae'n bwysig hefyd sicrhau eich bod yn defnyddio amrywiaeth o benawdau a thagiau HTML yn gywir yng nghynnwys eich tudalen. Yn ddelfrydol, dylai prif bennawd eich tudalen gynnwys eich allweddau'r ymadroddion allweddol, a dylech ddefnyddio'r tag html h1 neu bennawd 1. Dim ond unwaith y dylid defnyddio'r tag h1 ar y dudalen, a dylech geisio roi mor uchel ar y dudalen â phosib. Yna dylid defnyddio tag h2 neu bennawd 2 ar gyfer unrhyw is-bennawd neu benawdau eilaidd. Dylech hefyd ddefnyddio tagiau em a thagiau cryf yng nghynnwys y dudalen i bwysleisio geiriau penodol. Y drefn safonol yw y bydd unrhyw air mewn tag em yn cael ei ddangos mewn print italig, ac unrhyw air mewn tag cryf yn cael ei ddangos mewn print trwm. Mae'n syniad da defnyddio rain, oherwydd ei fod yn dangos i ddarllenwyr ac i chwilotwyr eich gwefan fod y gair neu eiriau'n bwysig. Meta-fanylion Mae'n bwysig sicrhau hefyd eich bod yn defnyddio meta-fanylion ar gyfer y tudalennau. Y prif feta-fanylion i'w cynnwys ar gyfer optimeiddio yw teitlau, tudalennau a meta-ddisgrifiadau, ond mae yna feta-allwedd eiriau hefyd. Teitlau'r dudalen yw'r rheiny sydd i'w gweld ar dudalennau'r canlyniadau'r chwilotwr, yn ogystal ag ar y bar ar frig y dudalen yn eich porwr. Wrth ychwanegu teitlau at eich tudalen, gwnewch yn siŵr bod y rhain yn berthnasol i gynnwys y dudalen, a'i bod yn cynnwys eich allwedd eiriau. Mae'n syniad da hefyd i chi ddefnyddio atal nodau i wahanu pob ymadrodd sy'n cynnwys allwedd eiriau. Yr hyd delfrydol ar gyfer teitl tudalen yw tua 6 i 10 gair, a ceisiwch osgoi penawdau generig neu ddiofyn, a gwnewch yn siŵr ei bod yn unigryw ar gyfer pob tudalen. Weithiau, y meta-ddisgrifiad, er nad yw'n dylanwadu mewn gwirionedd ar eich safle ar dudalennau'r chwilotwr, yw'r disgrifiad y byddwch yn ei weld ar dudalen canlyniadau'r chwilotwr. Ac mae'n eithriadol o bwysig i'ch helpu i ddenu pobl i glicio ar dudalennau'r canlyniadau'r chwilotwr. Mae'r metaddisgrifiad yn cynnig cyfle gwych i chi i ddweud wrth ddarpar ymwelwyr am gynnwys eich tudalen, ac felly mae'n holl bwysig cael brawddeg unigryw a disgrifiadol sy'n cynnwys eich allweddeiriau. Peidiwch â defnyddio disgrifiadau amwys, neu ddisgrifiadau sydd ddim yn berthnasol i'r dudalen benodol. Yr hyd delfrydol ar gyfer unrhyw fetaddisgrifiad yw tua 100 a hanner i 160 o nodau. Roedd Meta Allweddir yn arfer cael ei defnyddio gan y chwilotwyr i sgorio safleoedd. Rhestr o eiriau ac ymadroddion allweddol crynodd y rhain sy'n berthnasol i gynnwys y dudalen. Serch hynny, nid yw Google yn defnyddio'r geiriau hyn bellach wrth sgorio safle, oherwydd bod rhai gwefannau'n eu camddefnyddio. Nid yw'n bwysig defnyddio rhain ar eich gwefan, Ond ni fyddwch yn gwneud dim niwed mewn gwirionedd wrth ei hychwynegu, oherwydd bod rhai chwilotwyr hŷn yn dal i'w defnyddio. Testun yn lle'r delwedd. Mae defnyddio'r nodwedd hon, sydd fel rheol yn cael ei galw'n alt tag, yn ffactor pwysig arall wrth optimeiddio safle. Mae testun yn lle'r delwedd, neu destun amgen, yn cael ei ddefnyddio'n ffynhonnell wybodaeth amgen i reini sydd wedi Analluogi delweddau ar eu tudalennau gwe neu rheiny sydd â nam ar eu golwg. Mae'r testun yma'n bwysig, oherwydd nid yn unig y bydd yn helpu yn y sefyllfaoedd hynny, fe all hefyd ddweud wrth y chwilotwyr beth yw hanfod y ddelwedd. Os oes modd, ceisiwch gynnwys eich allweddeiriau yn eich testun amgen. Wrth hofran dros ddelwedd ar eich porwr. Yn aml iawn dyma'r testun fydd yn ymddangos dros y ddelwedd. Mae'r testun amgen yn cael ei fynegiio gan chwilotwyr megis Google ynghyd â gweddill testun eich gwefan, ac felly mae'n ychwanegu at y cyfri geiriau. Strwythur URL Mae sicrhau bod strwythur eich URL, y llwybr at dudalen eich gwefan, er enghraifft, www-driphlyg-domain dot com, about us, yn cael ei optimeiddio hefyd yn bwysig. Dylai enw'ch tudalennau a strwythura'ch URL fod yn ddisgrifiadol, yn hawdd eu deall, ac yn ddelfrydol dylent gynnwys eich allwedd eiriau. Bydd URL sy'n ddisgrifiadol, yn hawdd ei ddeall, yn help i chi gyda'r chwilotwyr, ac yn help i ymwelwyr â'ch safle. Mae url megis udriphlegdomain dot com, search engine optimisation, gymaint yn well nag url anodd i ddeall, sy'n cynnwys nifer ar hap o lythrennau ar rife, megis udriphlegdomain dot com OMC 4 RM 9 UV 4 question mark equals 541. Nid yd unig y mae'n haws i'r chwilotwyr ei ddeall, ond bydd yr ymwelwr â'ch gwefan yn ei ddeall yn well hefyd. ac yn gallu cofio'r union URL, fel y Crybwyllwyd eisoes. Optimeiddio het ddu, neu arferion gwael, yw rai o'r technegau optimeiddio na ddylech eu defnyddio yn eich strategaethau optimeiddio. Dyma ambell enghraifft o'r dulliau hyn. Stwffio allweddeiriau eich testun. Cynnwys eich allweddeiriau'n rhy aml yng nghynnwys eich tudalen yw hyn. Testun anweledig. Dylech osgoi defnyddio unrhyw destun anweledig sy'n weladwy i'r chwilotwr ond yn anweladwy i ymwelwyr eich safle. Mae rhai pobl wedi gwneud hyn drwy wneud lliw'r testun yr un fath â lliw'r cefndir. Tudalennau adwy. Tudalennau ffug yw'r rhain, yn y bôn, ond dim ond chwilotwyr sy'n gallu eu gweld. Nid ydynt yn weladwy i ymwelwyr eich safle. Cynnwys dyblyg. Dylech osgoi defnyddio cynnwys sy'n ymddangos mewn mannau eraill ar eich gwefan, neu ar wefan unrhyw un arall. Gwnewch yn siŵr bod eich cynnwys wedi ei sgrifennu â llaw, wedi optimeiddo'n dda ac yn unigryw. Mantelli. Ystyr hyn yw bod y dudalen sy'n cael ei roi i gropiwr, chwilotwyr, yn wahanol i'r dudalen sy'n cael ei roi i ymwelwyr â'ch safle. Os cewch chi'ch dal yn defnyddio dulliau het ddu, ac mae chwilotwyr yn glyfar iawn erbyn hyn yn canfod y technegau hyn, mae peryg i chi gael eich gwahardd rhag bod ar restrau'r chwilotwr, ac ni fyddwch yn ymddangos mewn unrhyw ganlyniadau chwilio. Wedyn, byddai'n rhaid i chi gysylltu â'r chwilotwr dan sylw a gofyn iddo eich tynnu oddi ar ei restr waharddedig. Gall hyn gymryd diwrnodau, wythnosau misoedd, yn dibynnu arnyn nhw.